Nea ɔkora yɛn so na ɔhwɛ yɛn so, na wamma me ne wo mmienu yɛn ho amma asɛm. Ɔtee yɛn aniwa ne yɛn anawuo nna. Ɛne Asafo Awurade. Ɛno nti na da ne da nyinaa ɛtwa sɛ yɛde aseda a ɛkyɛn soɔ ma no. Na mema wo akwaaba de wo ba dwumadie a yɛato ne din Abrabɔ ne Mu Nsɛm. Dwumadie yi rekɔ so wɔ YouTube ɛna Facebook, Famous TV GH, Instagram nso so kɔ hɔ nom a wobɛhu yɛn wɔ hɔ nom. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛ like, wobɛ subscribe, na wa share de ama afoforɔ na wobɛyɛ nhyira wɔ Yesu din mu. Ɛnɛ dwumadie a ɛda pono so yi yɛato ne din sɛ Sesa. Sɛ wofiri nsakyeraeɛ bi mu kɔ nsakyeraeɛ foforɔ mu wɔ anamontuo mu, wɔ w'asetena mu, wo nneyɔeɛ mu, wo kasa mu, wo nneɛma nyinaa mu, ɛno na mereka ho asɛm yi. Ɛno ne saa sesɛyɛ a Me dɔfo a wutie me, mereka ho asɛm yi. Me dɔfo, hunu sɛ yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan, nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn. Ɛkwan yi a ɛtene wɔ w'ani so yi, woabisa asafohade sɛ ɛtene wɔ n'ani so anaa? Ɛfiri sɛ akwan nyinaa tene wɔ nnipa ani so, nanso honhom mu karifoɔ ne Asafo Awurade. Enti w'anammɔntuo yi, woabisa asafohade sɛ ɛtene wɔ n'ani so anaa? Wo nneyɛeɛ yi a woyɛ yi, woabisa asafo ade satene wɔ n'ani so. Kae na hunu sɛ, ewiase reba n'awieɛ, ewiase asi wɔ sɛeɛ mu, ewiase aduru sum. Na me dɔfo merebisa wo sɛ, woresesa afiri sum mu aba hann mu, anaasɛ wofiri hann mu reba esum mu? Kae na hu sɛ nea otu mmirika wɔ sum mu pempem na deɛ hann tɔ n'abrabɔ so no hyerɛn ma nnipa nyinaa de wɔn ani hu. Wei ma mekae aberanteɛ bi, aberanteɛ bi a ɔtena ase a ne yɛfrɛ no Ɛmfa Me Ho. Na saa aberanteɛ yi na ɔyɛ atutrani, ntɔkwapɛfoɔ. Kyɛ sɛ aberanteɛ yɛ nneɛma basabasa. Ano nyinaa sɔre tia no. Anammɔn nyinaa twe wɔn anammɔn firi ne ho. Afei aberanteɛ yi tenaa ase, na ɔbuu n'abrabɔ mu atɛn, na wɔhunuu sɛ nneyɛeɛ a ɛrekɔ so yi, nea ɔno ankasa de ne nipadua reyɛ yi, ɛmfa mfasodeɛ biara mmrɛ no. Mfasoɔ a ɛde bɛbrɛ ne sɛ ɛpam n'adɔfo ne n'atamfoɔ firi n'abrabɔ mu. Enti aberanteɛ yi tuu ne ho fo sɛ ɔbɛsesa n'akwan, na da koro na aberanteɛ yi kɔɔ dwom sɛ ɔrekɔ akɔtɔ adeɛ. Aberanteɛ yi gyina hɔ retɔ adeɛ yi, ɛhɔ ara na ɔhuu sɛ bɔdani bi atene ne nsa abɔ n'aso mu. Nokwasɛm ne sɛ, wɔn a na wɔwɔ dwa so hɔ nyinaa kaa sɛ, Ei! Ɛnnɛ deɛ yɛn a yɛwɔ sɛ yɛhyɛ aseɛ na yɛkɔpɛ papa yi koraberɛ anaasɛ yɛpɛ yarefoɔ yi koraberɛ ɛfiri sɛ wɔtwitwaa ne inu akɔka no yi. Aberanteɛ yi gyina hɔ hwɛɛ ne dinn. Wammu abɔdani. Ɔtɔɔ n'adeɛ tu tenee. Yei maa no bɛyɛɛ amanfoɔ nwanwa yie. Na ɛkwan a aberanteɛ yi fa so yi, Ɔduruu kwan so ara no na ɔtoo n'anim sɛ ɔhunu sɛ bɔdani yi na ɛsɛ sa ne bia mu. Bɔdani yi de ahohare so too aberanteɛ yi, ɔsan maa ne nsa so bio. Aberanteɛ yi adwene ne sɛ bɔdani yi bɛbɔ n'aso mu. Bɔdani yi anyɛ saa o, ɛna ɔde ne nsa too aberanteɛ yi abati, na ɔyii ne nsa danee n'ani. Na aberanteɛ yi hwɛɛ no dinn, na ɔno nso danee n'ani kɔɔ ne fie. Wei na aberanteɛ yi wɔ dɛm a, wɔbɛte kɔkɔɔkɔ. Ɔnkɔ na ɔnkɔ bue ne pono a, papa bi gyina ne kwae ano. Wei na obisaa papa yi sɛ, ɔrepɛ mmoa bi anaa? Ɛna papa no bisaa no sɛ, wɔkae sɛ no da ɔba dwa so sɛ ɔrebɛtɔ adeɛ? Na ɔse, aane. Ɛna ɔse, wokae sɛ bɔdani bi bɔɔ w'asom? Na ɔse, aane. Mekae sa bɔdani bi bɔɔ m'asom. Ɛna ɔse no ɔnyɛ bɔdani o, ɛyɛ me na me bɔɔ w'asom no. Me ne sikani yi a maba kurom ha sɛ foforo yi, na mate w'aturituri asɛm a woyɛ, mate wo ho nsɛmmɔne bebree, ɛno nti na mebɛyɛɛ wo saa no. Sɛ wobɛdi m'akyi ne makɔ fie a, Mɛka wo asɛm bi. Aberanteɛ dii ahohare so dii sikani akyi na wɔde no kɔɔ fie. Anuanom, wɔduruu fie, sikani hyɛɛ aseɛ sɛ ɔreka n'asɛm akyerɛ aberanteɛ yi. Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ne wiase mu a ɔbaeɛ nyinaa, ɔnni ba. Ɔwɔ agyapadeɛ, efie abu, cars abu, nnwuma na abu ei, nanso ɔrepɛ hwɛsofoɔ a ɔbɛhwɛ saa nnoɔma yi nyinaa so ama no. Mpo ne wuo akyi, ɔbɛtumi ahwɛ ne nnwuma so de ama no. Wasɔ aberanteɛ no ahwɛ na wahunu sɛ nea nnipa ka fa ne ho nyinaa no, ɛnte saa. Enti wɔde ne nneɛma no nyinaa hyɛɛ aberanteɛ no nsa, na wɔka kyerɛɛ aberanteɛ no sɛ, sɛ wɔbɛpene so a, ɔbɛfa no sɛ ne ba baako pɛ a wanya no wɔ wiase yi mu. Aberanteɛ yi kaa sɛ, Nokwasɛm, ɔmfa no sɛ ba, ɛfiri sɛ ɛnam aturutu asɛm a na wɔte mu, ntɔkwa pɛ, nneɛma basabasa nti, nnipa nyinaa po no, na sɛ papa no bɛfa no sɛ ba deɛ a, na ɛnneɛ ɔno nso bɛgye ato mu afa no sɛ agya. Me dɔfo a wutie me, aberanteɛ yi nsesaeɛm ne n'abrabɔ a wɔbuu so atɛn anaasɛ wɔbuu mu atɛn sesɛ firi anammɔntuo bi ho nti no, ebiee kwan maa no ma ɔno nso so ba bɛyɛɛ obi. Ɔno nso ba yi bɛfiri me mfa me ho anaasɛ mfa me ho di nim ba bɛyɛɛ nipa foforɔ. Me dɔfo a wutie me, abrabɔ bɛn na w'anammɔn si mu? Suban bɛn na wote mu? Nneyɛe bɛn na wotumi da no adi? Kae na hu sɛ nea wɔte sum mu nni nkwa, na mmom nea ɔwɔ hann mu, ɔno na ɛwɔ nkwa. Ɛnkyɛ ne wo twabere no adu. Sɛ wotu mmirika wɔ sum mu na sɛ wobɛhwe ase deɛ a, sɛ ne papa biara nni sum mu, sɛ ne papa biara nni ɔsɛeɛ mu deɛ a, na ɛnneɛ mereka akyerɛ wo sɛ, sesa w'akwan, dane w'abrabɔ, dane wo nneyɛeɛ Wobɛka sɛ obiara ne obi ka o, deɛ woyɛ no ɛmfa obiara ho, nanso meka kyerɛ wo sɛ obi di Nyankopɔn ka. Me medi Nyame ka, na wo nso so wodi Nyame ka, ɛwɔ suban mu, ɛwɔ nneyɛeɛ mu. Sesa w'akwan, na Nyame bɛhyira wo. Na mekɔ so kae wo sɛ dwumadie yi ɛrekɔ so wɔ YouTube ɛna Facebook. Famous TV GH, wobɛsan wie wɔ Instagram. Medɔfo a wotie me, subscribe. Hyɛ ne like na Nyame bɛhyira wo wɔ Yesu Kristo din mu. Nyame ɔnka ho. Na bɛsɛ gu ase yi, sɛ wo hia afutusɛm, nkuranhyɛsɛm, mpaeɛ, Nyame asɛm, wo bɛtumi afrɛ numbers yi. Na sɛ wo pɛ sɛ wo sponsor nso a, yɛ nsi wo kwan. Bɛboa na Nyame bɛhyɛ wo anan mu wɔ Yesu din mu. Amen.